Yilmaz Guney, ku navê wî nê ziman sînema kurdî wateya xwe nasînê, hîmdar û damezrênerê sînema kurdî her ewa yê ku temenê xwe terxanî sînema kir, Yilmaz Gunê Yilmaz Gunê û fîlmê wî yê Rê. Dem baş, em ê di xelika xwe ya çaremîn de ji dîdargeha sînema digel we bin.

Di yekê Nîsanê de li gundê Yenîce yê girêdayî bi bajarê Edena ve ji dayik bûye. Bi tevî got di civakeke xizan û paşketî de rabû û gelekî ji xizaniyê kazand. Lê rê li ber nehate girtin ku ji dev hezkirina xwe ji honer û wêjeyê û bi taybet sînema re berdê. Ez li we dirêj nakim û ez ê ji sala hezar û neh sed û pêncî û nihan de dest pê bikim. Koguney filmê xwe yê pêşî Eyla Sor û piştre filimê Zarokên vî welatî deranîn û hingî navê xwe yê hunerî Yelmaz Guney, ango Yelmazê Başûrî wek navekî nependî bi kar anî. Gopê sînaryoya filmekî derhênerê cudawaz Yelmaz Atif nivîsand. Lê pê bêhtir xweş bû navê Şahê Ekranê yê nexweşik û filmê wî yê duyemîn Seyîd Xan di sala hezar û neh sed û şêst û heşt an de gihişte asteke gelekî bilind ji temaşevanan ku nêzîkî heşt milyonan lê temaşe kir û xelata sê ya baştirîn film di Vestîvala Adana ya Sînema de wergirt û gunê bi xwe xelata baştirîn lêstikvan wergirt. û ji hingî ve navê Guney wek yek ji baştirîn derhênerê sînemayê bi xurtî li cîhanê derket. Yilmaz Guney gelekî derbasî zindanan bûye, bi gelek tawanan û dawîtirîn yek jî kuştin bû ku bi nozdeh salan hate sezakirin. Bi tevî got ku jerên rasteqîn stûbariya xwe destnîşan kirin û bi haziriya bi dehan çavdêr jî, lê dadgehê ev yek qebûl nekir. Di bin fişara hin maldar û necatperistên Tirk de, yên ku dixwestin ji vî Kurdên nexweşik yê Kurdperwer xilas bibin. Gûnên filmê xwe yê rê di zindanê de deranî bi arîkariya hevalekî xwe yê derhêner û piştî ku film qedand karîko ji zindanê bireva di sala hezar û neh sed û heştê û du an de û li Ferensayê bi cî bû. Yilmaz hijmarek ji filmê xwe bi xwe re derxist û karî ku di Festîvala Cannes de pêşkêş bike ku fîlm xelata herî mezin di sala hezar û neh sed û heştê û du an de wergirt di gel derhênerê Yûnanî Gosta Gavras li ser fîlmî wî winda nêvî bi nêvî. Fîlmê Rê dibe yek ji fîlmên herî giring li seranserî sînema cîhanî. Û giringiya wê jî ne tenê çimkû afirandineke rasteqîn di derbarê sînaryo ya ku wî nivîsandî û wî û hevalê xwe Şerîf Goren derkirîn û muzîka hevalî wî Zilfû Lîvanlî lê belê ji ber ku karîbûn film ji tariyê derxin ber rehniyê be di rewşna gelekî zehmet û xirab de. Û film çîroka girtînan di zindaneke navendî de li Cizîra Îmralî dibêje. Lîstek tê delqandin ku navê çend girtîyan tê de ye. Girtîyên ku dikarin heftîyekê wek bêhnvedan ji dervî zindanê biqedînin, ku êdî girtî hemî ber bi lîstê ve dibezin û hevdu didehfînin ta ku navê xwe bibînin, gotê navê heft girtîyan di lîstê de daketiye.

Heyde bi xatire te li xwe baş binere. Agadarî, Agadarî, yên ku destûra xwe bikar bînin, di roja xwe de bene gerin girtîgehê, derheqê wan de wê muemele fîrarî bê kirin. Di rewşa nexweşî, qeza an tiştek din de girtî divê serî li dozgeriya wê derê bidin û teslîm bibin. Di destûrê de raporkirtin tune ye. Ew ê ku bi rapor bin û dereng jî bimînin wê ceza bixwin. û ew ê bikevin girtîgeha giran. Van jî bîr nekin Miduriyeta Girtîgehê. Agadarî, Agadarî, Kesên ku ji destûrê venegerin divê zanibin ku wê bi cezayeke girantir bên cezakirin.

Seîd, Şikir ji bo min tu dîtî. Min tu dîtî bes e. Ez pir tirsiyam, min got ez ê te nebînim. Oo kurê min, Seîdê min. Tu kî yî? Bavê te zewicî kurê min. Çi? Ma xebere te nîne? Hema bêje bû du sal, birayekî te jî çêbû. Lê yên me li ku ne? Jina min, kurê min. Jina te bênamûs nekir. Me rezîl û rûswa kir. Kurê te hişt û reviya. Tu şerm meke kurê min. Seyîdê min, tu li girtîgehê yê dest kelepçekirî bûyî. Bila ew şerm. Û girtîyê yekê yê berê xwe didê Qonyayê, diçe ta ku xanima xwe bibîne. Lê dîya wî jê re dibêje ku xanima te ya xayin li cem mala bavê xwe ya. Û rîya mala wan jî zehmeta û berfa û rê girtî ne. Û ti kes nikarê tê re derbas bibe. Lê Seyîd biryar da ku here pêlaveke germ û cilên stûr li xwe kirin û li hespa xwe siwar bû û da rê. Lê hespa wî namînê heya dawî. Dikeve û nema dikare berdewam bike. Bi tevî ku Seyîd pir hewl da wî bi qamçiya şiyar bike. Lê bi ser nekes. Seyîd neçar dibe ku riya xwe bi meşê berdewam bike. Ta ku digihişte malê. da ku biryarekê di dermafê jina xwe ya dîlkirî de bida. Bavo, Seyît hatiye Seyît. Ez bêm destê te. Vê sar û sermayê tu çawa hatî? Ez gelek aciz bûm. Xanim xwesteka xwe ya dawî berî ku bimira ji mêrê xwe dixwaze û xwesteka wê jî Ewa ku carekê av bi laşê wê de bibê û karîbê porê xwe şeh bike û piştre mêrê wê lê diborê û wê nakujê û wê dispêrê Xwedê. Lê wê digel wî here mala birayê xwe li aliyê din niyê çiyê. Lê xwe bi cilên germ napêçe û ne jî bi pêlaveke germ ku lingên wê ji sermaya erdê biparêzin.

Lingê me. Lingê me. Û hestên Seyîd yên nakok di aliyê wê de ew tevlî hewldanin bêsûd kirin. Zîne! Zîne! Zîne! Zîne! Zîne! Şiyar be! Zîne!

Qarîşa xwe ji xwe kir û pê li xanimê dide. Da ku wê şiyar bike û wê ji mirinê biparêze. Piştre ew hilgirt û berê xwe dide nêzîktirîn navenda tenduristiyê. Lê sermaya ku derbasî dilê wê bûye, ji çareseriyê nêzîktir bû. Xêr e? Şewket tu yî? Belê. Xwişka te ye? Belê. Xesirîye. Serê te sax be. Girtiyê di duwê û yê sisiyê û yê çarê û yê pêncê jî. Rastî çarenivîsna wiha reş tên ku ji ya seyîd nexweştir bûn. Hin ji wa têne kuştin û hin ji wa na lave dikin ku careke din li zindanê vegerin ku bi xwe û çîrokên xwe dibine nava rok û kurahî ji film re. Filmê rê jî hejdeh salan binçavkirî û girtî di zindanê de dimîne berî ku rehniyê bibîne û cara yekê bê pêşkêşkirin li Tirkiyeyê. Yilmaz Guney çar roman jî nivîsandine. Ev jî ew in, Mirin û Serê Wa Tewandî bû, Tawanbar, Girtîgeha min û Zalba ya ku navê wî hilda da ku xelata Nobel werbigira û her wiha bi dehê çîrokan jî nivîstiya di gel pêncî û sê sînaryoyan û hevdeh film jî deranîna û dawî yek filimê dîwar bû di sala hezar û neh sed û heştê û sî yan de ku film rewşa zindanan li Tirkiyê tîne ziman û dibêje. Guney di sala hezar û neh sed û heştê û çar an de li Penrîsê koç dike û ne wek ku dibêjin ku li goristana Pantheon ango goristana mezinan hatiye veşartin. Na, ew li goristana Pêxlê Şêz hate veşartin ku ew jî goristaneke navdar e û gelek torevan û hunermendên cîhanî li wir hatine veşartin. Guney di dawîtirîn dîdara xwe de got, Armanca min qet ne huner bû, lê belê rizgarkirina miletê min bû bi riya hunerê. Bi rastî gotinek watedar û heftiyar e. Hemî linkên girêdayî bi film di bio de ne, ê ku dixwazî bi film bibînê wê di wa linka de bibînê. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.